מיר צייטן יעצט אין תניא מיטן פרק ו' און די ווערטער והן הם כל המעשים אשר נעשו אין דאכסע שמש איז ביז יעצט דא אין פרק ו' האט די תניא גערעדט וועגן זה לעומת זה יעדע זאך וואס איז דא אין קדושה איז דא אין טומאה יעצט גייט די תניא מסביר זיין די חילוק פון קדושה און סטרא אחרא סאו זאגט די תניא והן הם כל המעשים אשר נעשו אין דאכסע שמש און דאס איז די אלע מעשים וואס איז נעשים דאכסע שמש אשר הכל הבל לראות ריח. ער ברענגט א פסוק פון קהלת וואס שטייט דארט הכל הבל איז ריח, און דאס זענען אלע זאכן וואס איז נישט פאר קדושה איז הבל, וואס איז לופט איז ריח, איז סתם אזוי ריח ריח מיינט וואלט מען געוואלט מיינען ס'מיינט א שטות, די תניא זאגט דא ניין ס'נישט קיין שטות, ס'מיינט ממש ס'צוברעכט די מענטש, און כמו שכתוב בזוהר, אזוי ווי די זוהר שרייבט בשלח, אין פרשת בשלח שיינט ער וירא דריחא, אז וואס? אז ס'. זיי הייסן עס ש ת טברי' אזוי ווי עס צעברעכט ש ת טברי' די רוח, ס'צעברעכט די רוח, ס'צעברעכט דעם מענטש, די גייסט פון דעם מענטש ווערט צעבראכן פון נאכגיין תאוות עולם הזה, אדער עניטינג וואס איז נישט פארן אייבערשטן. וכן כל הדיבורים וכל המחשבות אשר לא לה' ה' הוא רצון עבודתו, און די זעלבע זאך אין אלע דיבורים און אלע מחשבות וואס איז נישט געמאכט געווארן פאר די אייבערשטער אדער פאר זיין ווילן, איז די זעלבע זאך אז וואס איז ריס רוח ס'צוברעכט די מענטש שזה פירוש לשון סטרא אחרא דאס איז פשט פון לשון סטרא אחרא די ווערטער סטרא אחרא פירוש צד אחר שאינו צד דקדושה די תניא זאגט עס זאגט לאז וואס אז סטרא אחרא טייטש יעדע זאך וואס איז נישט פארן אייבערשטן איז סטרא אחרא סאו צו מאכן א סך הכל אלעס וואס די אייבערשטער האט באשאפן איז געמאכט געווארן צו דינען די אייבערשטער, סאו יעדע זאך וואס איז דא איז געמאכט געווארן צו דינען די אייבערשטער, יעצט יעדע זאך וואס א מענטש טוט, יעדע זאך וואס א מענטש גייט נאך וואס איז נישט געמאכט געווארן צו דינען די אייבערשטער איז סטרא אחרא, איז קליפות, ס'איז נישט דא אזאך ווי נתילות. ס'נישט דא אזאך וואס הייסט אין ביטווין. זיי זאגן אקעי, קדושה טייטש ווען מ'דינט די אייבערשטער, טומאה טייטש ווען מ'גייט טון עבירות חס ושלום, און נאך מען דא סתם זאכן וואס מ'טוט. נישט דא אזא זאך. אדער קדושה אדער סטרא אחרא. די צדיק קדושה אינו אלא שרויה במשכו מקדושת הקדוש ברוך הוא. און צדיק קדושה איז נאר איז נישט נאר א שורה די וואס די באשעפער רוהט און ס'ציהט זיך פון קדושה. וואס די תניא טרייט דא צו זאגן איז, יעדע זאך וואס איז באשאפן געווארן איז באשאפן געווארן פארן אייבערשטן. יעצט ווען דו זעהסט א זאך, לאמיר זאגן דו זעהסט א טיש, וואס זעהסטו דא? זעסט א טיש. יעצט די טיש קען גענוצט ווערן פאר סתם זאכן אדער קען עס גענוצט ווערן צו דינען די אייבערשטער. יעצט אין יעדע זאך ליגט קדושה, די זאך וואס מאכט א זאך זיין איז קדושה, סאו די טיש וואלט נישט געקענט עקזיסטירן ווען ס'ווען נישט דא די ביסל קדושה אין דעם וואס האלט עס אן, אדער וואלטס גערופן שמות. יעצט אונזערן איז א טיש, אבער וואס ליגט די כח צו האלטן די טיש צו זיין א טיש איז די שמות וואס ליגט אונטער דעם. און די זאכן מאכן די טיש אויסקוקן ווי א טיש. סאו וואס קליפה טוט, קליפה איז געמאכט געווארן צו פארבלענדן די אויגן. ס'איז געמאכט געווארן אונז צו מאכן טראכטן, דו זעסט זאכן, קוק אז די זאך איז עפעס געמאכט געווארן פאר דיך צו ענדזשויען, דאס איז געמאכט געווארן צו האבן פאן, דאס איז געמאכט געווארן נאכצולויפן אלע תאוות. סאו ווען דו זעסט א טיש

אז אז די אייבישטער האט באשאפן די טיש, וואס טייטש דאס? אז די טיש האט קדושה אין זיך. יעצט וואס דו דארפסט טון איז ארויסברענגען די קדושה פון די טיש. און זעלבע זאך מיט יעדע חפץ, זאל זיין א פען, זאל זיין א קאוטש, זאל זיין וואס זאל נאר זיין, יעדע חפץ, ווען דו זעסט די זאך, די קליפה טרייט דיך איינצורעדן, אזוי ווי מ'זאגט אין ענגליש, איטס מעיד טו דיסיוו יו, ס'פארבלענדט דיך די אויגן, ס'מאכט דיך איינרעדן, אה, זעסט א זייגער? ווער רעדט נאך אז א שיינע האנט זייגער, דאס איז געמאכט צו זיין א שיינע האנט זייגער כדי א מענטש זאל אויסקוקן שיין, ער זאל האבן א שיינע זאך אויף זיך, אזוי פאר שאו אףף, און וכו' וכו'. ס'פארבלענדט די אויגן. אבער אין אמת אריין אין מציאות וואלט דאך די זייגער נישט געקענט עקזיסטירן, די טיש וואלט נישט געקענט עקזיסטירן, די קאוטש, גארנישט וואלט נישט געקענט עקזיסטירן ווען נישט דעם זאל האבן די צד הקדושה, עס מוז דאך האבן די קליינע פונק פון קדושה כדי עס זאל קענען זיין בכלל אין מציאות. סאו די קליפה קומט דיך איינרעדן גיי קוק עס אן און נוץ עס אויס פאר אלע שטותים, אבער פון קדושה וואס ווייסט מען? אז היות דו ווייסט אז דאס ליגט אין דעם א קדושה, און דאס איז די איינציגסטע וועג וואס עס קען עקזיסטירן, איז דיין ארבעט איז געמאכט געווארן, די ארבעט פון אונז איז געמאכט געווארן אז אונז זאלן גיין און עס ארויסנעמען די קדושה פון דעם. דאס די תניא זאגט דא. זאגט די תניא ווייטער, ואין הקדוש ברוך הוא שורר אלא על דבר שבטל עצתו יתברך. און די אייבערשטער רוהט נישט אויף א זאך נאר וואס ווערט בטל פאר אים בים ופועל ממש כמלאכים עליונים. פארוואס ווערן מלאכים אנגערופן הייליג? ווייל זיי ווערן בטל פאר'ן אייבערשטן. און דאס וואס תניא זאגט דא איז אזוי ווי דו פארשטייסט אז דער מלאך ווערט אנגערופן הייליג פארוואס? ווייל ער איז בטל פאר'ן אייבערשטן. איז דער מלאך טאקע האט נישט קיין בחירה, אבער דער מלאך ווערט בטל, היות במציאות איז ער בטל פארן אייבערשטן ממילא איז ער הייליג. איז ביי מכח איך חלש ישראל למטה, און די זעלבע זאך אין כח אזוי ווי יעדע איד אונטן שכוחו להיות בטל ממש ווייל זיין בכח קען ער זיין בטל פארן אייבערשטן לגבי הקדוש ברוך הוא במסירות נפשו הקדוש צו השם. דער אייבערשטער היט נישט נאר אין א זאך וואס ווערט בטל ביי אים, און אונז מענטשן סתם אזוי, די וועג ווי אזוי אונז זעמען, אונזער טבע, אונז האבן אין זיך די צד הקליפה, איז מילא זענען אונז נישט בטל פארן אייבערשטן, אבער אונז האבן די פאטענשאל, אונז האבן די יכולת אנצוקומען צו די פוינט צו ווערן אזוי בטל פארן אייבערשטן, זיך צו לאזן געהארגעט ווערן פארן באשעפער. סאו במילא קומט אויס אונזער ביטול אסאך העכער ווי מלאכים, ווייל דער מלאך בטבע איז אזוי און פארטיג, ער איז בטל פארן אייבערשטן, ער האט נישט, ס'איז נישטא קיין בחירה ביי אים, ביי אונז איז דא בחירה, איז מילא סתם אזוי וואלט, די וועג וויאזוי אונז קוקן אויס, קוקט אונז אויס ישראל למטה, אויף דעם שרייבט דער תנא ישראל למטה, אונז קוקן אויס כאילו אונז זעמיר למטה, אבער טיף אינזייט, אונז האבן נאך די קדושה, די די פונק און אונז האבן די יכולת פון ווערן אזוי בטל פארן אייבערשטן, זיך צו לאזן געהארגעט ווערן פונעם באשעפער, איז מילא וועגן דעם איז די אייבערשטער קיין איום ביי אונז. ולכן אמרי רזל, וועגן דעם האבן די חכמים געזאגט שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה שריה. פארוואס רוהט די שכינה? ווייל ווען א מענטש איז עוסק בתורה ווערט ער דאך בטל פארן אייבערשטן. ווייל ער איז עוסק אין תורה, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין פרק ה' מסביר געווען די קדושה פון תורה, סאו ווען א מענטש לערנט תורה ווערט ער בטל פארן אייבערשטן, איז מילא וועגן דעם קען די שכינה רוען דארט, ווייל ער ווערט, ווייל דעמאלטס בשעת ער לערנט איז ער בטל פארן אייבערשטן. וכל בית ה' שכינתו תשאר יהיה לעולם, און די זעלבע זאך ווען ס'שטייט אז. טאמער צען מענטשן זענען צוזאמען, די שכינה רוהט, פארוואס? ווייל צען מענטשן האלטן זיך צוזאמען באחדות, ווערן זיי בטל פארן אייבערשטן, ס'איז ליגט אין זיי, ס'ליגט אין זיי א שטיקל ביטול איינער פארן צווייטן, איז מילא קען די שכינה רוען. און די תניא שרייבט אין באגרת הקודש. אז ווען צען מענטשן זענען צוזאמען, די קדושה איז אזוי שטארק, אז טאמער א מלאך וואלט געווען דארט וואלט ער ממש געווארן אויס, ס'איז א אויסדרוק צו זאגן ווי שטארק די קדושה איז. זאגט טאניא ווייטער, הוה קאמאש איינער בטל עצתו יתברך, אבער יעדער איינער וואס איז נישט. יעדע זאך, ס'איז נישט ממש יעדער איינס, יעדע זאך וואס איז נישט בטל פאר'ן אייבערשטן, אלא היא דבר נפרד בפני עצמו, ער איז אפגעטיילט פון זיך אליין, אינו מקבל חוץ מקדושתו של הקדוש ברוך הוא מבחינת פנימיות הקדושה ומהותו ועצמיותו וכבודו בעצמו, אלא מבחינת אחראי. ס'איז דא צוויי וועגן ווי מ'קען מקבל זיין קדושה. און פארוואס מען דארף קענען מקבל זיין קדושה איז ווייל אז ס'איז נישט דא קיין קדושה איז נישט דא אזאך ווי עקזיסטירן. אז אז ס'איז דא אזא א חפץ אדער עניטינג, וואס זאל נאר זיין, עני זאך וואס עקזיסטירט, איז די איינציגסטע וועג וויאזוי עס קען עקזיסטירן מוז עס באקומען א גאנצע צייט חיות הקדושה. סאו טאמער א זאך איז נישט בטל פארן אייבערשטן, אזוי טאמער א זאך איז בטל פארן אייבערשטן באקומט עס גלייך פון די פנימיות הקדושה, ס'דא צוויי וועגן מען קען באקומען חיות, איינס איז פון פנימיות הקדושה, דאס ווערט אנגערופן פנימיות, ס'איז א לשון פון אינעווייניג, און די אנדערע איז אנגערופן בחינת אחראים, ס'איז כאילו.

און ס'גייט אראפ פון מדריגה מדריגה, טויזענטע מדריגות, והשתלשלות עולמות, דרך עולל עולל ועולל, ס'איז ס'איז כאילו ס'ווערט מער און מער ארומגענומען ס'ווערט מער און מער, ס'גייט אראפ פון איין צווייטן, ווייל למעשה ס'קומט דאך פון באשעפער, סאו מילא ס'קומט דאך פון קדושה, סאו וויאזוי קען די קדושה וואס איז אזוי שטארק אנקומען צו אזא קליינע זאך, סאו ס'גייט אראפ אראפ אראפ אראפ, און ס'ווערט ווי ארומגענומען ארומגענומען ארומגענומען, וצמצום רבם, ס'ווערט אזוי ממש מצומצם מצומצם, עד שנזמד כל כך רעל וחיות מיעט דאכן מיעט עד שיוכל איז אמצע און עס לבש בבחינת גלות, און תניא זאגט דא בבחינת גלות, ווייל וואס טייטש גלות ווייל ס'ווערט אזוי ווי פארטריבן, ס'פילט נישט ס'איז אין פלאץ, תוך אויס ווערט דבר הנפרד, און אזוי קען עס אריינגיין אין די זאך, ווייל אין די די זאך, ס'מיינט ס'קען אריינשיינען די קדושה אין די זאך וואס איז נפרד, ווייל די ווייל די זאך איז נפרד. וועגן די זאך איז נפרד וועגן דעם קען עס אריין גיין אין די זאך און דורך דעם קען די קדושה אנקומען דארט אבער ס'מוז קודם אזוי און אזוי קליין ווערן אזוי מצומצם ווערן און ווערן אזוי ארומגענומען אינגאנצן אזוי מ'זאגט אזוי ווי די קליפה נעמט ארום די שאלאכטס נעמט ארום און ארום און די איינציגסטע וועג ווי ס'קען געבן בכלל די חיות פאר די קליפה און וועגן דעם ווערט עס אנגערופן גלות ווייל ס'האט נישט קיין פרייהייט ווייל יעדע זאך היות עס קומט פון די אייבערשטער וויל דאך עס בטל זיין פארן אייבערשטן, אבער עס געבט דאך א חיות פאר א זאך וואס איז נישט בטל פארן אייבערשטן מילא פילט עס ווי סגלות, עס פילט נישט ווי ס'פריי. לחיותו לקיימו מעין ליש שלא יחזיר להיות עין ואפס כבתחילה מקודם שנברא, כדי זאל עס געבן כח, פון ס'זאל מקיים זיין אז ס מיין ס'זאל האבן א קיום א עיין ליש פון וואס איז גארנישט געווען וואס איז יעצט יא ווייל די אייבערשטער האט עס געמאכט אז ס'זאל נישט צוריקגיין אינגאנצן איז מילא וועגן דעם דארף ס'זאל ארבעטן איז יעצט קענסטו פארשטיין פארוואס די כוחות הקליפות ווערט אנגערופן כסרין. אזוי ווי מען האט געלערנט אנהויב פרק ו', אז וואס? אז די כוחות הקליפות, שרייבט דער זוהר, מסעוור כיסנו. אזוי ווי ער האט דא מסביר געווען, ווייל ס'ווערט ארומגענומען. סאו וואס איז א קיסר? א קיסר איז א קרוין, א קרוין לופט פון אויבן, און ס'ווערט ארומגענומען. אבער ס'גייט נישט אריין. איז מילא וועגן די זעלבע זאך איז דאס היות די די קליפה איז נפרד פון אייבערשטן קען די קדושה נישט עכט אריינגיין ס'גייט נאר פון אינדרויסן וועגן דעם ווערט עס אנגערופן מסעוה די כסרין ס'איז א קיסר ס'גייט נאר פון אינדרויסן זאגט דני ווייטער ולכן נקרא עולם הזה ומלואה עולם הקליפה וואס איז די טרחה אז דא זאגט ער די תניא ארויס קלאר אז וואס אונז וואלט געוואלט מיינען וואס מיינט קליפה ווייסט קליפה מיינט עמלק איז קליפה. א מענטש האט געטון עבירה איז קליפה, שרצים איז קליפה, אזוי די אלע זאכן וואס זענען פארעקלט, וואס זענען יו נאו אקעגן די רצון השם, די אלע זאכן, אבער סתם אזוי, לאמיר זאגן איך גיי עסן יעצט א כשר שטיקל פלייש סתם פאר די תאווה, ס'איז כשר? זאגט די תניא דא ניין, די וועלט איז אנגערופן קליפה און סטרא אחרא, וועגן די זאכן ווער נישט בטל פארן אייבערשטן, ס'איז דא די מושג אויף די וועלט אז ס'זאל זיין א זאך וואס איז נישט געמאכט געווארן פארן אייבערשטן, איז מילא וועגן דעם ווערט עס אנגערופן קליפת סטרא אחרא, ווייל יעדע זאך וואס איז נישט בטל פארן אייבערשטן, יעדע זאך וואס איז נישט געמאכט געווארן צו דינען די אייבערשטער, ווערט אנגערופן קליפת סטרא אחרא. און וואס דען? אונז האבן די יכולת צו נעמען די אלע זאכן און מאכן דעם פון מצוות, און דורך דעם ווערט עס סאך העכער פון אלע אנדערע זאכן, פון אלע אנ קדושות. ולכן כל מעשים עולם הזה קשים ורעים, וועגן דעם אלע מעשים אויף די וועלט איז שלעכט, ורשעים גוברים בו, און וועגן דעם האבן די רשעים אזא כח אויף די וועלט, ווייל די וועלט איז א עולם הקליפה. ס'איז דא די יכולת פון א זאך זאל גיין אוועק פונעם אייבערשטן, איז פון זיך אליין באקומען די רשעים די כח, ווייל דאס איז אויף די וועלט, כמו שכתוב ביי עץ חיים, שער מ ב, סוף פרק ד'. ביז יעצט האט אין די פרק האט די תניא מסביר געווען אז אלעס וואס איז דא און ס'איז נישט בטל פארן אייבערשטן איז קליפה, יעצט גייט די תניא מסביר זיין אז ס'איז דא צוויי מיני קליפות, איז אזוי יעדע זאך וואס עקזיסטירט איז באשאפן געווארן צו דינען די אייבערשטער, יעצט ס'איז דא זאכן וואס מ'קען זען. און ס'דא זאכן וואס מ'קען נישט זעהן. סאו, לאמיר זאגן ווען דו זעהסט א קי קענסטו זאגן אקעי, די קי איז באשאפן געווארן צו דינען די אייבערשטער און אונז האבן די יכולת צו ארויסנעמען די פונקפיי פון די קי. סאו, לאמיר זאגן מ'נעמט די קי און מ'שחט עס, און מ'עסט עס, האט מקור צו דינען די אייבערשטער און מ'קען מכבד זיין שבת און יום טוב. און נאכדעם קען מען נעמען די פערמיט, מ'קען שרייבן דערפון א ספר תורה, תפילין, מזוזות. סאו קען אונז זעהן ווי אונז קען נעמען די קליפה, ווייל די קו ווען ס'לעבט סתם אזוי איז עס א איז עס א קליפה, ס'איז א דבר נפרד ס'איז א זאך פאר זיך, סאו קען אונז זעהן ווי מען קען ארויס נעמען די פונק פייער, אבער ס'איז דא אנדערע זאכן למשל א חזיר. אדער א פערד, וואסערע זאך קענסטו ארויס נעמען? יא, סאו לאמיר זאגן א פערד קענסטו אפשר זאגן אז מען קען עס נוצן ס'זאל טראגן מענטשן אדער פעקלעך לדבר קדושה, אבער א חזיר למשל, וואס פונקטליך איז דא די קדושה אין די חזיר? וואס קענסטו טון מיט די חזיר? אבער אז דו זעסט אז דא א זאך ווי א חזיר, די אייבערשטער האט באשאפן די זאך ווי א חזיר, טייטשט אז ס'איז דא אין דעם א קדושה, און ס'איז דא אין דעם עפעס וואס דינט די אייבערשטער, אונז קענען אבער נישט ארויסנעמען די קדושה פון דעם, און דאס איז די חילוק צווישן פון צוויי מינע קליפות וואס ס'איז דא, ס'איז דא קליפות וואס איז א קליפה וואס אונז קענען זען וויאזוי אונז קענען דאס מעלה זיין, און דא קליפות וואס אונז קענען נישט זען. ס'איז זאגט די תניא, עירוב של הקליפות היינע חלוקות איז שתי מדריגות, אז די קליפות איז צוטיילט אויף צוויי מדריגות זי למטה און זי איינס אונטערן צווייטן, דאס הייסט איינס אונטערן צווייטן, נאך דעם זאגט ער למטה, ווייל איינס איז אביסל העכער אבער די אנדערע איז נידריגער ווייל ס'גייט אראפ, ווייל דאס איז ביי קליפות אלעס גייט אראפ. המדריגה התחתונה היא שלש קליפות הטמאות ורעות לגמרי. די מדריגה, די אונטערשטע מדריגה, דאס איז דריי קליפות הטמאות און ס'איז אינגאנצן שלעכט, ואין בהם טוב כלל, ס'איז נישט דא אין דעם קיין שום גוטסקייט בכלל, אזוי ווי א חזיר, אונז קענען נישט זען גארנישט גוטס אין א חזיר, סאו אונז קענען עס נאר אוועקשטופן, אונז ווילן גארנישט האבן מיט די חזיר, ווייל די חזיר איז איין שטיק קליפה און אונז קענען נישט זען קיין שום גוטס אין דעם. אבער ס'איז דא גוטס אין דעם, אונז קענען עס נאר נישט זען. ונקרא במרכבת יחזקאל, און ס'ווערט אנגערופן אין יחזקאל ריח איז הרה ואנן גדול לגומר, און די פסוק ענדיגט דארט ואישמץ לקחת. סאו ס'איז דא דריי ווערטער וואס דארט יחזקאל זאגט איז ריח איז הרה ואנן גדול ואישמץ לקחת. יעדע יעדע צוויי ווערטער איז אזויווי א סענטענס וואס ברענגט ארויס פון די אלע זאכן וואס די אלע כוחות וואס קומט משחית צו זיין די אידן, און די אלע כוחות זענען נעגעטיוו כוחות, ווייל ס'איז משחית אידן, חס ושלום, איז דאס שרייבט דארט יחזקאל איז ריח שררה איז איין זאך, איז א לשון פון שטארקע ווינטן, אן און גדול איז א יו נאו א גרויסע וואלקן, וישט מיט זקח עס איז א גרויסע פייער אדער א שטארקע פונקן פון פייער איז אין מהם נשפעו נ משכת נפשת כל אומות העולם און פון די פון די כוחות ווערט נשפע און ס'ציט זיך די נפשות אלע אומות העולם דאס הייסט אז אלע אומות העולם האבן זיי כוחות קומט פון די פון די קליפה וואס ס'איז נישט דא טוב אין דעם כלל וואס טייטש אונז קענען נישט זען די טוב די קיום גופא סאו די שורש פון די אלע זאכן איז די איז די חיות די שורש פון די אלע קליפות געבט די חיות פאר אלע אומות העולם אלע אומות העולם ונשמות כל בעלי חיים הטמאים און די לעבעדיגקייט פאר אלע לעבעדיגע חיות, אלע טמא'נע חיות ואסירים וכו' וואס זענען אסור אין עסן, וקים גופם און די וואס האלט זייער גוף, וקים וחיות און זיי וואס האלט זיי לעבעדיג, כל מאכלות אסירות מצומח, און אויכעט אלע עסן וואס זענען אסור וואס ס'שפראצט, וואס איז דאס? וואס איז אסור דאס עסן וואס ס'שפראצט? כמו עור וכלי כרם, וואס מ'טאר נישט עסן, איז די אלע זאכן זייער זייער חיות קומט. פון די זאכן פון די מדריגה התחתונה וואס איז די לאועסטע זאך, די נידריגסטע זאך, וואס אונז קען נישט זען קיין שום גוטס אין דעם. כמו שכתוב בעץ חיים שער מ ט פרק ו', אזוי ווי ס'שטייט אין עץ חיים שער מ ט פרק ו', וכאן קיום וחיות כל המעשים דברי מחשבה של כל שעשו לא יסר מפעם כמו שכתוב שם סוף פרק ה. און זעלבע זאך אין די קיום און די חיות פון אלע מעשים און דברי מחשבה פון די פון די ש ס לויז עסער און רפאים איז די כח וואס געבט פאר לויז עסערס וואס לויז עסערס טייטש אז מען טאר עס נישט טון, די אלע כח קומט פון די פון די וואס די תניא זאגט דא פון די שלש קליפות הטמאות וואס זענען רעות לגמרי. איז יעצט קענסטו האבן א שטיקל אנדערע מהלך וויאזוי דו קענסט קוקן, אן אנדערע בליק אויפן וועלט. איז ביז היינט, כ'גלייב וואס געהערט די זאך אז א גוי איז קליפה, איז די וועג וויאזוי מען קוקט אן קליפה, סתם אזוי, פארמעלע און תניא, איז מיינט מען קליפה איז עפעס א שלעכטע זאך, סוי ווי עבירה, ווערסט עמלק, זיי זענען קליפה. איז יעצט די תניא מסביר געווען אז קליפה איז יעדע זאך וואס איז נישט בטל פארן אייבערשטן איז קליפה, סאו מילא יעצט קענסטו אנקוקן א גוי ווען די הערסט א גוי איז קליפה, וואס טייטש אז די גוי איז קליפה? ווייל ער האט נישט יכולת צו ווערן בטל פארן אייבערשטן אזוי ווי אונז האבן, ער קען נישט בכלל בטל ווערן, און זיין כח הממשכה קומט פון די נידריגסטע זאך, איז מילא וועגן דעם ווערט ער אנגערופן קליפה. אבער נישט מיינען אז וועגן דעם איז א גוי נודק ווייל למעשה שטייט דאך אפילו אז דא וואס טענה'ן אז טאמער א גוי האלט שבע מצוות בני נח איז באקומט גן עדן און ס'דא וואס טענה'ן אפילו ער גייט באקומען זיי גייען אויסטון תחיית המתים סאו קענסט אביסל אנדערש אנקוקן און זעהן קליפה טייטשט יעדע זאך וואס ווערט נישט בטל פארן אייבערשטן אז א מענטש גייט און עסט כשר למהדרין מן המהדרין שטיקל פלייש. ס'איז הונדערט פראצענט כשר, אבער ער גייט עס עסן שלא לשם שמים איז קליפה. סאו, דא ענדיגט זיך פרק ו', כ'האף אונגאלע האבן פארשטאנען. האטס א גוטן טאג.